bir iş edip gideýin diýdim Naşyk üçin bagyşlasynlar erkek öňe çykdy-da gürrüňe. Birde maňa hem gürrüň ber diýdiňiz hem-de goşgy diýdiňiz. Soňra-da on iki minut diýýärsiňiz, on iki dakyga. On iki dakygada näme edip bolýan iş bolsa ony bir azajyk öňküde-de şoň ýaryrak boldy, biraz dykgat almaly şu meseleleri. Onda men goşgudan geçýän, şol on iki dakygada Gal bilgi maglumat berjek bolaýyn. Goşgyn aýratyn goýar. Sesimde şol zat ýaňlanýan ýaly size hi? Ýaňky. Ýok gowy gelýär sesiň maňa gowy gelýär. Ýok sesiň gowy gelýär. Onda şuny biraz zat edin. Şu wagtda gowy gelýär dämi şu wagtyň özünde. Hawa. Birazajyk şol taryhy gürrüňler bar şony taýýarladym. Indi şu hatynlar diýemizde şol näme üçin hatyn Nyýaz biziň edebiýatymyzda hatyn geçýär-de sözler. Zena, zenan diýende zenin jemi ikän, owadam bolmaýar. Aýal diýende arapça, heleý diýende ýeňilräk bolýar. Onsoň Türkmenistanda köpräk aýal diýýärler, ýöne biz şol edebi zady alsak gowy diýip şony ýazar oýlanyşdym. Hatynlar diýip geçirdikler şol üçin. Indi şu günki biziň durmuşymyz, şu wagtky hatynlar meselesi Dogrudan hem şol gürrüňe çekilmeli meselede hem geçerli şol Owganystandaky türkmenlerimiziň ýakyn ýagdaýyna bilmeýän, ýa Owganystanda şu Talybanyň zenanlaryň başyna näme geçirenliklerinden azda-kem habarymyz bolýar. Çylşyrymly gürrüňler daýy. Türkmensähramyzda indi şol öňkä görä gowumyka diýen ýagdaýlar Hem arkaýyn okap bilýärler, myhandys bolýar, doktor bolýarlar. Hatda biziň şol saýlawlarda kümmetde birinji gezek şol Nuraý şäheriň saýlawy bolanda, näme ýigrimi ýyldan gowrak bolandyr-da, şonda-da hatda şol biziň gyz doganlarymyz, aýal doganlarymyzdan soňy seçilip saýlandy. Şol Eýranda-da birinji gezek şol Himmet şäherinde şeýle saýlandyklary aýdaýyn diýen jenaplar. Ýöne biz taryhy geçmişe seredemizde gaty bir has ýollardan geçipdirler dä türkmen sarpandarly ýollar diýýärler ýa aşak ýokury belent pesli yslamdan öňki döwürde bir hilliräk bolupdyr yslamdan soňky döwürde bir hilliräk Yslamdan öňki döwre seredip geçjek bolýar. Ynam ol türk taryhynda türkmeniň soňusynda bolýar-da. Türk taryhynda iň aňyrdäki şol çeşmelerden şol hatlar bardy gürrüň edilen çeşmeler milatdan öň dört müň, dört müň bäş ýüzünji ýyllara gabat gelýär. Şol wagtda indi sümerler döwri gelýär. Şonda ýazylan şol daş ündekiler beýle jümleler tapylýar. Hatynyň haky Hudaýyň haky. Biri ýerde mikrofon açyk şindi sesler aňa gark bolýar. Gürrüň bermeýän dostlar eger sesleri ýapsalar mikrofony gowrak bolarmyka diýen. Hawa. Hä şu wagt gowy. Sizde işleýäňizäm indi? Hawa. Hawa indi gowy. Hawa maňa şu wagt indi arassa gelmäge başlady ses. Dört müň bäş ýüzinji ýyllarda şo wagtda hatyllardan söz edilende iki sypat berilýär hatyllara. Bire şol indi her bir hatynyň edip bilýän işi ola häzirem şol çaga dogurmakdyr, ene bolmak-da. Bu hassys bir borç ene bolmak. Ýöne ikinjisem şu ýyllarda indi dogrudanam akyla salmak biraz kynrak bolup biler, gahrymançylyk. Gahrymançylyk. Sowaşlarda zatlarda şol zenanlar gahrymançylygyny gaty görkezýän bolmaly, gaty ökde bolmaly sowaşda zatda şol döwürde. Indi şu wagt bolsa näme diňe öýde oturylýar-da, sogaş bolsa diňe erkek, ýöne ol döwürde beýle däl eken. Men şeýle taryhdan käbir mysallar berip gitjek, hatyllaryň ähmiýeti barada. Her bir her bir milletiň özüne görä eposlary bolýar, hemasy, epos. Dessan diýsek-de boljak. Şol dessanlarda ýaradylyş dessanlarda bar, eposlar. Her milletde bar, ýunanda bar, Iranda bar, türki halklarda bar. Türk halklarynyň eposyna görä, mifologiýadaky eposlara görä diýeli, gadymky ynançlarda bolnan eposlara görä, gök taňrysynyň ady Ülgen beg, Ülgen beg. Ülgen diýmek uly beg, uly gen, uly taňry da. Şol birinji gezek indi häzir şu barlygyň birinji noktasynda nähili ýaratmaly, näme etmeli diýip durka öz-özi suwdan ak ene diýip bir peri çykýar, peri ýaly ak ene. Oňa ylham perisi diýilýär. Şo ýol görkezýär, şeýle ýarat, beýle ýarat diýip. Gowy bir goşgy suratda türkçede ýazylypdyr şol. Indi o goşga girmäýin, ýöne şol ýene şol hatynyň ähmiýetini görkezýär, ýol görkeziji. Ýaradylyş, dünýä, barlyk ýaradyşylyna, ýaradylyşda ýol görkezýän bir barlyk hasaplanýar. Ikinji göktürk ýazgylary bar, göktürk ýazgylary. Göktürkleri elbetde bilýändirsiň, azajyk açyklaýyn. Altynjy ýüz ýyl milatdan soňra sekizinji ýüz ýyla çenli iki ýüz elli ýylla hüküm süren taryhda birinji gezek türk adyny göteren döwlet, imperatorlyk. Biziň türk çeşmeleriniň iň gadymkysy ýazyly şekilli elimize gelenem şol döwürden gelýär. Ondan öňküler sawaşlarda zatlarda ýitip galypdyr. Ýa-da ot çyn çeşmeler, çyndäki çeşmelerden peýdalanmaly bolýar. Ýöne bular ýaňky göktürk döwründäki daşlarda ýazylan zatlar Orhun daşlarynda, Ýa ton ýukuk daşy, ýene şol Orhun çölünde, Bilýehan, Gültekin, her bir daşlaň bir özi ady barda şu ýadygär daşlar. Şonda-da Taňry erkek bilen hatyny hökümranlyk etmek üçin bilelikde ýaratdy diýýär. Şu ýerde hem. Ýagny, erkegi ýaratdy, hatynam oňa gulluk etmek üçin näme ýara? Ýa-da erkegiň gapyrgasyndan, gyşyk ýerinden döräpdir-de diýme. O taýda bilelikde döräp, bilelikde höküm etmeli. Şol üçin, meselem, hemme merasim zatlarda ýaňky Kagan diýilýär. Kaganyň ýanynda Kagan hatun diýýärler oňa-da. Kagan hatun-da hökmän bolmaly. Hatda bir ýerden ilçi gelende Kagan hatun bilen, ýagny Kagan bilelikde garşy almaly şony. Şular nämä görkezýär? Erkek bilen deň derejede şeýle hemişe-de hasyllara sarpa goýlupdyr, şony görkezýär. Atlaryna-da, meselem, şol biz şu wagt Şehbanuz at diýilýär-ä, türkmenlerde, türklerde Kaga hatun, Kagan hatun ýa-da Bilge hatun diýip geçýär-de. Kagan hatun, Bilge hatun diýip geçýär şol döwürlerde. Ýene, meselem, hormatly şekilli taryhda atlary geçen Oguz hanyň enesi bar, Aý Kagan. Ýaňky ak anany aýtdyk. Ýene-de siňti hatynlaryň ähmiýet gazanyşyndan ýene bir deň mysal, türk mifologiýa görä, eposlaryna görä, Hemase destan her ýyl aýdyp geçeýin-de, şolarda türk halky bir gurtdan döräp gelýär. Aňyrsy bir gurt-da, oň gurt yşaratda berýändiler hemişe. Şol gurdam erkek gurt däl-a. Ol hatyn gurt şol, zenan gurt. Adam Asena. Asena-da şu wagt Türkiýede iň söýülýän atlaryň biri özi. Asena. Şolam nämäni görkezeýin, türkleň ýanynda şol hatynyň nähili beýik ähmiýete, mertebe eýedigini görkezýär o bir tarapdan. Ýene-de Gorkut ata dessanlarynda-da kän görýäris, meselem, hatynlar göreş ýapýar, göreş etýärler hatda, gahrymançylygyny görkezýärler. Bir seredeniňde, yslamdan öňki döwürde diýmek, hatyn sen öýde otur-da, diňe çaga bak diýen zat ýok-a. Şol erkek bilen deň derejede sosial zatlara gatnaşmaly, hatda göreş edip bilýär, söweşe girmeli, aýratynam şol zatlarda skitler diýýär, öňki döwürde şol göktürklerden hem öwrüde prototürkleň içine girýär, skitler şolar-da hökmän şol söweşçi bolup ýetişýär şo wagtky ýerler. Näme sebäbi hemişe olar göçebe

Şol elbetde çaga bolmaýan ýerde gadymda-da şon ýaly, ýaňky Gorgut ata dessanynda-da şon ýaly, ýagny çaga bolmaýany, ýöne bir zat bar, bir tapawut bar arada. Şol diňe zenandan görülmeýär, hatyndan görülmeýär. Erkek erkegem kemsidilýär. Mysal üçin, Birse han ýaňky Gorgut ata dessanlaryň birinde Baýyndyr hana myhmançylyga barýar. Sadaka berýär ýaňky Baýyndyr han zyýafat berýär. Birse hanam şoňa baranda ýaňky ulurak, beýigräk belli adamlara ak öýde oturmaly. Ikinji derejä aşagraklaram gara öýde oturmaly-la o döwürde. Ýaňky Pirhe hany, ýaňky özi han adam, ýöne şu çagasy bolmaýar diýip, şony gara öýde oturtýarlar. Olam agşam baryp, ýaňky heleý bilen uruşýar, şeýle çaga bolmaýany üçin. Ýöne bu nämäni görkezýär? Şol çagaň bolmaýany diňe şol zenanlar kemsidilmeýär. Erkek hem şol deň derejede şo kemsitmek ikisinde-de bar. Şony aýtjak bolýan. Ýene-de başga ýerlerde Ýene birkin mysal bereýin. Zatlardan Burla hatyn Gyrgyzlarda bir manasyk zenanasy bar. Manas gahrymanydyr. Şonda ýaňky manasy guýa atýarlar-da, şonda ýaňky ol zenana hatyn Burla hatyn ady. şol bir ordu ýygnap gidip sowaşyp şony zatdan halas etýär ýa nejat berýär guýudan ony görýär ýa Togrul beý bir ýerde öz inisi bar şol Ýenal beý oň tersine turýar bir ýerde şol Mahasret ýada ýaňkyny töwregine alýar şonda da ýaňky Togrul beýiň zady ýan ýoldaşy zenanasy baryp kömek edip şonda ýaňky Mahasrany döwüp Togrul beýe kömek etýär bular indi Seljuk yslam döwrüne geçda. Seljukly döwründe şol dewam etýä türkleň arasynda. Diýmek ýa yslam gelenden soň eýýäm bir basymlykda şol üýtgemän ýada bir kültur. Hatda şuny aýdaýyn, meselem, soňky bir mysalymyzda şu bolsun, yslamdan soňra, indi yslamdan soňra bir topar hadisler bardyr, din Allaň tersine zatlar bardyr, diňe öýde oturmaly kiçeltmeler bardyr. Hemme ýük näme diňe erkek goşulmaly zenanlar yzda bolmaly ýa şoňa meňzeş zatlar kän ýöne ýaňky yslamda büýük bir filozof bar ibn rüşd diýilýä oňa on ikinji ýüz ýylda asyrda ýaşan endelusly aňyrsa merakiş el jezaýir ýöne şo ýerde ulalan endelusda Şoň şol şo wagtda edil şol hasyllaryň haklaryndan şeýle bir gowy defa etýä, goraýa. Şu gün ýazan ýaly-la, şoň bir bir gysgaja şoň aýdan sözlerinden getirjek bolýan. Onsoň boldy. Şol döwürde ýazyşy, ýöne şu döwre ýazan ýaly şolam. Ýöne şol döwürde şeýle bir öňdebaryjy düşünmegi, oýlanmagy gaty ähmiýetli biziň üçin. Näme diýýär? Häzirki jemgyýetçilik ýagdaýymyz hasyllarda tapylan baýlygyň we gizlin güýjüň çeşmelerini düşünmäge mümkinçilik bermeýär. Hasyllar diňe çaga dogurmak we ene süýdi bilen iýmitlendirmek üçin döredilen ýaly. Hatyn-gyzlarymyza ýüklenen bu gulçulyk beýik işler üçin ähli huşdur ukyplaryny ýok etýär. Şol sebäplem aramyzda uly hasyllar peýda bolmaýar. Olaryň durmuşy ösümlik durmuşyna meňzeýär. Bitkisel, giýahy meýdapda olar ärler üçin agyr ýük ýaly bolýar, we bu oý biziň ýurdumyzyň weýran bolmagynyň uly sebäpleriň biridir diýýär. Şonda. Emma muny aýtýar, zatlar diýýär, hatynlar diýýär, ýene-de bu-da şol sowaşjaň, göreşjeň, garmançylygyň üstüne zat edýär. A barmak goýýar, hatynlar şu meselede diýýär, gaty öňdedir diýýär. Sebäbi ol diňe göreşmek däl-de, gylyç tutmak, hereket etmekde olar erki görä çaltrak bolýan-a. Şol üçin olar başarly görülýär. Ýene bir ýerde näme diýýär? Bu ajaýyp. Bu günki biziň mollamyzyň ýanynda bar-a, erkekler saz çaljak bolsa ol okan kyýamat gopýar. Ol adam, yslam dünýäsiniň filzofy näme diýýär? Muzyk çalmak üçin diýýär, zatlar mynasypdyr diýýär, hatynlar diýýär. pas salmak üçin diýýär. Sebäbi olaryň ruhy-da injeräkdir erkege çeli görä, hem-de elleri-de injeräkdir diýýär, zarafat bardyr diýýär. Şol üçin diýýär, musik diýýär, ýaňky hatyllaryň işine zady gowrak gelişýär diýip, onam aýtýar. Şu, şondagy, şol sekiz ýüz ýyl öňde aýdyşy, olakom bir şu dünýäde modern bir adam aýdyşy ýaly, bu günki mollalarymyz bolsa sekiz ýüz ýyl öňde ýaşaýan ýaly Şol üçin onam yslam dünýäsinde şon ýaly beýiklerem bolupdyr. Düşünýän, düşünýär dogrudanam. Ertir jaýy pikir etýärler-de, näme haý eýs döwürde bolupdyr. Men ýene bir gezek atlylara şu zenanlar gününi sekizinji mart bolup geçdi, ýöne bu gün program goýýarys. Tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bütin erkekdir, hatyn hemmesine Deň ýaşaýyş deň hukuk arzuw etýän köp sag boluň maňa beren wagtyňyz üçin. Taňarýalkasyn. Diňlänimiz üçin. Sizeň sag boluň Taňarýalkasyn. Biz ikinji çykyş etjegi çagyrjak bolýas. Feride hanym Emini. Men eger ejaze bersegiz bir biografiýasyndan bir gysga terjime etdim. Awganystanyň taryhynda birinji gezek türkmen neşriýeti ýa jeridesi göreş adynda çykaran bir žurnalist sen gyzy hem özüm žurnalist bilen žurnalist tarif etdi dije polýan awansanaka türkmenler içinde

hem şo Kabulda dogulýar we şo Kabulda-da uniwersitete gitýär. Şo mahallar muhajirete gitmeli bolýarlar. Olaryň ýaşaýşynda birinji muhajirat bolýar. Weli, bilşiňiz ýaly, Owganystanda iki müň iki, iki müň üç şu çemesinde Owganystany bir hökümet geldi, Karzaý prezidenti boldy.

Bir telewizion bolmaly, men şoňa Aýna TV diýýän. Şu Aýna TV-de işläp başlaýar. Däl şu işläp ýörşüne-de Alyşir Nawaýy danyşgasynyň politologiýa we hukuk fakultetinde okap, faryg täsil bolýar. Ferida hanym häzir bir-iki ýyl bäri

Rus dilini bilýär, deri dili bilýär. Modern türkçe, Türkiýäň türkçesi, modern türkçeden gowy bilýär. Ondan soňra poştu dilini bilýär. Farsi derinem aýtdym, türkmenjenem öz ene dili, ata dili, halkyň dili. Men şular hatyrymda galan. Men gerek derejede eger kem ýeri bar bolsa haýyş etýän özi üstüne goşsun. Men mikrofony lutfen siz alyň Feride hanym buýruňyz. Ilki bilen salamlarymy hormatly ussatlaryma we bütin görüjilere ýaşap ýören bolsun.

Şu birinji organizmiň men wakaly ben sekiz ýyldan bäri häzir iki ýyl onda ýaşaýan ýöne on sekiz ýyl Owganystanda Nimelerde rasanaý milli u bainlelide men işle halkara rasanalardada men işledim. Birinje gezek men aýna telewiziondan başladym va men türkmen dil edebiýatyny okamadym. Nam çünke mümkinçilik ýokdy. Ýöne türkmen dil ene dilim boldugy üçin gaty men muňa nime etýatym heweslenýatym gaty bir şoň dilini, taryhyny, farhangini dünýä ýaýyma çykaraýyn diýip, meň birinji hewesimi şol tuba. Şol sebäpdenem men Türkmenistandan gaýdyp bardym Owganystana. Waşeburgan şäherinde men o wagtlar Aýna telewizýon täze başlapdy we Aýna telewizýon arkaly ýedi ýyl men türkmen halkynyň dili, edebiýaty we farhangini ile tanyşdyrmak üçin işledim. We bu ugurda ýagny kiçi hem bolsa, kiçi hem bolsa, az hem bolsa işledik. Men ýeke däldim, o wagtlar Türkmen Türkmenlerde ýaňky diýeji saýbyňam aýdan sözleri bar ki, türkmenlerde hemişe aýallar öýde bolmaly we öý iş üçin döredilipdir diýip bir söz bar. Aslynda bütin nemede bütin aýallara şeý diýerler, indi türkmen halkynda köpräk bu zatlar bar. Ýöne men bir roşanpikir familde nebetdim, doguldym. Atam rahmetli Saidmama Sidik Amini birinji türkmen dilinde naşir bolan jeride Göreş jeridesiniň düýbüni tutan we türkmen dili edebiýaty üçin köp işlän we çytraşan bul ugurda we men hem şolaryň yzyny tutmak üçin bu aslynda şu žurnalizme Alakamant boldugym sebäplem şo rahmetli atamtylar we meň familimde näçe kişi başgada bar daýymam žurnalist we türkmen türkmeniň dili edebiýaty ugrunda köp işlediler we men hem koşuş etdim. we esasynda uzul galdy bu taýda meň nebämden men aýtdym ki men biraz gyzyr tasir gitýän usadym garap otyrlar welin Ştaýda bizler sekizinji mart aýal-gyzlar gününi gutlamak üçin bir barnama gurşadyk. Menem öz gezegim bilen halkara aýal-gyzlar gününi sekizinji marty bütin aýal-gyzlara we aýratyn hem türkmen aýal-gyzlara tüýs ýürekden gutlaýan. We umyt etýän ki bul hazirki durumlar hazirki bolup geçýän ýagdaýlar üstünden geçsin we tizräk bu aladalar ortadan gitsin diýip arzuw etýän. Näme üçin ki türkmen aýal gyzlary hazira çenli hazira çenli ki dünýä nirelere ýetdi welin türkmenlerde haziram biziň obalarymyzda Afganistanyň obalarynda entegem olar gaty bir ýene Ýöneje bir nimelerem, mümkinçiliklerem olarda ýok. Her babatly. Ýöne ýigrimi ýyl öňe garaňda ýaňy bir türkmenler özüne gelip başlapdylar. Ba bular okuwda we häzir men gaty begenýän ki, biziň men işe başlan wagtym ýekeje gyz aýal men tapam ýokdum ki, men barnomama ony çagyrsam we oň bilen bir gepleşip gepleşik geçirsem. Ýöne Bu on sekiz ýylyň içinde onça bir peşraf boldy ki, türkmen aýal-gyzlarymyzdan häzir onlarça kişi rasonalarda işleýär. Biziň daktarymyz bar, biziň ussatlarymyz bar türkmenlerden we biziň ýani ýokary kadrlarymyz bar, gowy kadrlarymyz bar. Ýaňy bir ösüp başlapdyk, ýöne ýene-de nyzam tabdil boldugy sebäpli ýene-de bular hemmesi Muhajir boldular, hemmesi bir bir taraflara gaç düşdüler, men ýaly we ýene-de şol öňki ýagdaýlar ýaňdandan bul yza gidip başlady. Umyt etýän ki, bu ýagdaýlar tizräk ortadan gitsin we ýene-de bir azatlyga ýetişeli. Alla ýurdumyza-da aramlyk etsin we umyt etýän ki, aýal-gyzlarymyz hususan

dile öwrenmek bolýar. Bärhal yani ondan soňra integrasiýa merhele gelýär. Biz işdäde Garby Awropanyň bir ösen ýurdy, kän milletlerden gelip ýaşap ýörenler, içlerinden kän adamlar şu pursatdan peýdalanyp, şu işdäki mümkinçilikden peýdalanyp, ýokary-ýokary derejede uly-uly işler bitirip bilýärler. Siz Awganystanda Şo kynçylykda geçerdi. Uruş gidip durka her hilli hatarlar adamy tähdit edip durka şon ýalak bir şertde okap politogology we huguk okapdyrsyňyz. Uly iş indi bärde-de inşallah şu ştatynyň şertlerine görä biziň içimizde kän men şu wagt otuz bäş ýyl ýaryşdada köp men tanyşlam bilişlem bar aýal maşgalalardanam Ýöne hatyrlardanam şolar okap şada bir gowy-gowy derejelere bardyrlar, hem bir rol ifa etdiler. Şu çymal bir telewizion bilen hemkar etýäňiz diýdiňiz, bir ýa bir metbugaty, onlaýny metbugaty, indi şumat almanda we bütin dünýäde diwitalizirung ýa dijitalizirung diýip şu onwanda hemme zady şoňa geçirip durlar. Bir her kim e, bir zat satyn aljagym bolsa indi kämil pul ödäp duranokda derrew kart çykaryp meselen kart bilen näme ödeli şu ýaly e, men bir mesal üçin aýtýan nä şu e, gije güni aýtýarlar näçe ýyl bären täze maýdan okla şoňa da kän üns berýärler

bir sürü kynçylyklar köpelip başla, özüne görä bir sürü meseleleri bar. Her kim öz inisiatiwy bilen öz meselesini çözmeli bolýar. Men bir üstünlik arzuw etjek bolýaryn. Her zat bilen çäk gün saýyn jan saglygyň gün saýyn ýagny farsça ruzafsun gün saýyn jan saglyk we üstünlikler arzuw etýärin. Aýdyň, aýdyň, aýdyň. Men hazir on gapdalynda biliyorsunuzki Afganistanda hem arasynda şu boluşy ýanak hiç kim habarlary ýaýtmaklary Men bäri gelemden soň rahat Başga dostlar işleýäs. Exoik

Olary hasaba bolduryp Sesiň kan kesilip gelýä ýöne düşünişdik näme diýjek bolýanyň köp ýa sag bol aýtýanlaň dogry. Men umyt etýärin ştatynyň bar mümkinçiliklerinden gowy peýdalanmaga siz özüňizde bir gabylyýet ýagny türkmenje aýtsak başarjaňlyk

Assalamu aleykum hemme topardaşlarymyza. Hoş gördük. Salamat bolun. Hemme gurunçylyk mı? Aman mısınız? Şükür ýaşy, biz size garaşyp otyrdyk da, indi iki kişi çykyş etdi, bir goşak, bir goşuň ýeri kem bolupdy. Bunlar hasylyk tapyldy, şoňa şoňa şoňa masruf boldum azajyk, geldi bari ylgap. Ha, köp ýaşy. Eger teýýarlygyň ýok bolsa, Nurmuhammede nobat beräýin diýjek bolýan. A dowam beriberiň, dowam beriň inşallah. Köp sag boluň, rugsat berdiňiz. Onda biz Nurmuhammet ýaşulymyz rugsat berdi. Biz gaýrat ediň, mikrofon açyň, siz bir goşgy okap beriň bize. Şu güne laýyk. Ondan soň. Sesim barýarmy? Sesim barýandyr. Sesiň arassa gelýär, gawy gelýär. Okan, okan. Sag boluň. Sag boluň. Köp sag boluň. Mikrofony baglaň lütfen, goşgy okasyn. Hormatly Aýdyn Saýyp, siziň mikrofon açyk bolan üçin meň sesim belki ýaňky tapar. Oňa sesiňi de eşidip otyryn, sesiň eşiden. Hatap, men oka beren eger belki ses enikasy tapsa, soň gaýtadan okaryn ýene-de. Üç zady hormatlan ýakylmaz oda, Ikisi eneň-ataň, zenanyň öýde. Adam ogly bu üç mukaddes zada günde müň eňilse henizem azdyr. Anna şaýyryň aýdyşy ýaly, men hem öz nobam bilen Dünýä halkara aýallar, zenanlar ýa-da hatunlar gününi tüýs ýürekden gutly bolsun diýýän. Nesip bolsa ýurtlarymyzda bularyň hak-hukuklaram başga ýurtdakylar ýaly gowy bir şekilde tämin bolup, we günlük işlerine nesip bolsa işläp ýörmek hemmesine nesip etsin. Menem ýyllar öň ene hakda ýazan bir goşgym bar şony okap berjek. Aslynda bu gün hormatly ussat Ýusup agamyz bilen men alyp baryjy şekilde alyp barjakdym ýöne käbir kynçylyklar bilen men ýetişip bilmedim oň üçin mazur görüň meni. Okajak şigirim Enejan ynwanly. Enejan aglama indi aglama. Ýüregiň ýarasy biter-de gider. Garyplyk derdine ýürek daglama, bu günler-de bir gün öter-de gider. Ulaltdyň sen meni terbiýe berip, nur saçdyň ýoluma şam ýaly erip. Saraltma reňkiňi meni gaýgyryp, Gara gijäň daňy atar-da gider. Duaň siperdir maňa hanjar-da batmaz. Menden razy bolsaň talaýym ýatmaz. Käsiler enesin hiç razy etmez, Görseň bir gün laýa batar-da gider. Okyp ahyr aýagyma galaryn, Seniň ýaralaryňa merhem çalaryn, Mydam huzuryňda dua alaryn, Hiç durmaz bu günler, geçer-de gider. Behişt eneleriň aýak astynda, Hem-de bereketler bardyr destinde. Et hyzmatyn barlagynda hestinde ýogsa bu pursatlar gaçarda gider. Eý mähriban enem müň biri ýaşa Eý mähriban enem müň biri ýaşa Saňa gelen dertler gitsin dag daşa Seniň razylygyň altyn täj başa Goýaş kemin nuran saçardy gidip. Köp sag boluň diňläniňiz üçin minnetdar. Köp ýagşy berekella. Sag boluň taňry ýakasyn. Janyňyz sag bolsun. Biz Doktor Abdurrahman gitjek diýýärdi-de. Şol bam ýokmy bir ses eşidýärmiň? Ýok bolmaly. Ýolda işlerim diýipdi. Men bir bir goşgam okap ber diýäjek boldum. Ol mesele däl. Biz indi nobaty biziň ildeşimiz hormatly Jemile hanym Niýazi size geçirjek bolýan nobaty. Ýöne rugsat berseňiz biz siziň biografiýaňyzdan bir gysga okap bereýin. Oturaly eşdildi. Jemile hanym Sowetde mamaýy ugrundan okyýa we häzir şu işden şu okan ugrundan işläp ýöre. Weli araşdyryjy bolubam umuman ünsüni araşdyrmaga taryh we haly türkmen haly-halçalasynyň nagyşlarynyň üstünde işleýä. Jemiläň merhum bolan unudylmaz atasy bar. Şolam türkmen halyçy halyçasynyň üstünde kän işledi. Bir wagt Kümmetkawyza ýoluňyz düşse, şo ýerde möwjede çeken zähmetleriniň, eden işleriniň täsirini görüp bilersiňiz. Kümmet gawyzda men daşdan uzakdan eşitýän. Näme diýjek bolýanym? Wagyz sesiňizi keseýin men şu ýerde diňledim goşgyny köp sag boluň. Häzir gidemok diňläp otyryn sizi ýöne sesimi baglapdymda. Ýöne birazdan çykýan onsoň giden ýerimde pursat bolsa ýene girjek goşuljak size. Gaýrat ediň sag boluň şu wagt çeli diňledim peýdalanyp taňyrýalkasyn şony aýdaýyn. Bolýarsyz dowam ediň. Sag boluň sizem Taňry ýakasyn. Onda inşallah gaýt inşallah ýene-de pursat bolar sizden bir goşgam eşiders. Men Jemile hanymyň Onda onda men başlaýan. Sen diýen bir gysga häzir bir Gürrüňi ber mana. Jemile hanym bir daga ejaza ber men ýaňky awtobiografiýaň dadyňy biraz aýdaýyn. Esasy ýeri Iranda hop Iranda 1979-yň fewral aýynda yngylat boldy. Öňki pählewi režimi diktator hökümet gitdi. Şonda bir pursat döredi. Türkmen sährada da türk bir hereket Başlandy biziň türkmen sahra Irandaky türkmenleň taryhynda şouraýy hereket diýýäler ýa jombeşi şouraýy türkmen sahra diýýäler fars dilinde. Şol döwürde Jemile hanym bir okap beren orta mekdepdäki şeýle diýip hesap etýärin. Şo ýaşlarda jewandy men näme özüm kümmetli bolmansoňam kümmede baramda kän görýärdim aktiw hereket etýärdi. We şo jombeşde Jozef Faallileň, Faallaň, aktiwistleň biridi. Ondan soňra Jemile hanym bir ýyl şo şerait bize dowam etdi. Şo pursatdan bir türkmen aýallar, türkmen sähra hatynlarynyň ojagyny döretdi. Şo döretmekde düýbüni tutmakda aktiw gatnaşanlaryň biri kän rol ifa eden adamyň biri we biz türkmenleň Eýrandaky türkmenleň taryhynda Katyllar ojagy biziň taryhymyzda ilkinji gezek Jemile hanymyň esasy roly bar şoň näme emele gelmeginde, döremeginde. Ýöne bir ýyldan kän artykmaç galyp bilmedi, sebäbi bir ýyl soňra, ýagny bir müň dokuz ýüz segseninji ýylyň fewriýa aýynda hökümet ikinji gezek goşun çekdi we biziň hereketiň halkymyzyň halky hereketi basyp ýatyrym başardy. Şondan soňra Jemile hanym Faaliýet syýasyny Hezbi Tude bilen alyp barýar. We 1983-nji ýylda Iranyň taryhy bilen 1362-nji ýylda tutulýar, bir müddet zyndanda oturmaly bolýar. Men bilşime görä Jemila hanym 1900 Togsan altynjy ýyldadyr diýip güman etýän, ýa togsan ýedinji, togsan altynjy ýyl. Dat muhajirat geldi. Biz şu mahal Türkmenistanda bolýardyk, Tatada sataşdyk, görüşdik. We ondan soňradam şu rewide üýtgetip gurama meselesi, bassazi meselesi bolandan soňra Söwede ikinji myhajirata Sweden diýen şäherdäde ýurda göçdüler, gitdiler. Häzir şo ýerde ýaşaýar. Ikide iki oglany bar. Olar moly tuwele moly okan bolandyrlar. Ýokary okuwlardadyrlar. E, men e, onda e, size nobat e, geçirjek bolan mikrofon sizde. Biz Jemila hanym diňläýliň. Başlaberiň indi. Lötfen, lötfen başla. Ha, ses gelýärmi? Meň sesim gelýär. Hawa, ses gowy gelýär. Okey. Eee, herkese salamlar. Men e, Yusuf Agaýyn Şýanyk, Jemile Niyazi, Türkmen Sahrada Kümmet diýen şäherinden. Eee, şu e, şu zamanda Suwed, eee, Suwedde Göteborgda ýaşaýan. Şoglunda mamaýy.

Kanuny zanan türkmen sährany biz zämi teşkil berdik bir men şo jawan gyzlaň birinendim. Bu taýda bar boýda şulam hem on on beşiň içinde barlar. Ýatlaýas we özümiz özümize kän hiran galýas ki, wagan şol şu Niruýa jawany näme işletdiripdir bize. obalara gitdik. Obalara giderdik, aýlanardyk, türkmen heleýler dokma dokyýan, türkmen hal dokyýanlara zat berýärdik. Agahi berýärdik ki, sendika ursunla bilen öz dokanlary öz ellerine galsyn. Dellal gelip ellerinden almasyn. Şüjre işler edýärdik özümizde.

Men Heywere gowy gürrüňler berdi, mahsusan şol taryhyň üstünde ki gadym yani gable islamdan öwünçäk heleýle öýde dämişdikla. Hatda hatda zatdan gumuň aşagyndan çykan sekiz müň ýyl on iki müň ýyl mundan ozal çykan zatlaryň içinde zat barmyşdyk yani taňry diýip däl bir heleý taňryça barmyşdyk.

Heleýleň nagşyny heý göre kiçeldiljek bolýar, heleýleri yza saklanjak bolýar, heý göre mahdut edilýär. Meselem, Jonbeşiki şu wagtlam, şu wagtlam Eýranda bar. Buzurgtarin, ýagny uly hon bir jonbeşe feminist lider, taryhy beş, modern beşer diýip boljak ki, şol mahuf

Ar ölse bir altynjysy ýetýämi ýani wagaan her bir ýerden nami heleýleň hakda iýilýär şoň bilen mubares etýärler meselem habarnamada Urupa'da Amerika'da da bar belki bu taýda Urupa'da bişdar bula hak hoýýazat bolupdyr ýani bir bedihi bir bir bir hukuk bolupdyr kanun madanyň içinde de bar bir hakly bir ýeterlikdir, ýagny hiç bir oňa mubarizä etmek gerek ýa. Onda-da bu taýda nobarobaly däl, taksimi hökümet bar. Ýagny reisler, wezirler, şolaň içinde heleý az diýip, şoň üstünde matrah edilýär, mubarize edilsin. Wä waghan bir gudrat hoýe zat da bar ki, heleýleri gudratdan kenara, kenarda goýuljak bolup dälmi, şi keşwärhoý, urupaý, amrikaýda-da işlenýär.

Her ýylda naçahar heleý öýde gatyl bolýar, ba zat edýär. Şuň özi bir olakow mesele ki, näjire bolýar ki, meselem, bir bir ensan neýli, erkek diýmeli, bir ensan özüne ejaza berýär ki, meselem, ta çanda özi zat etsin, birini şetdat kok etsin. Şu mesaýyl bar.

Baş keşbärler diýmek, sen şu wagt hem Iran her gün, her gün janlary bilen mubareze edýärler ki, hak-hukuklaryny alsynla. Näme şip, näme şip hal bolup bilmeýär? Näme üçin şeýdip bir jamiýe demokratiki içinde heleýle hukuga barabar bilen ýaşap bilýär, bu wujud gelmeýär? Wagan muammoda, welin şeýdip görünýär ki, hal etmesi heý wire kyn.

heleýle bar hol öwe gelmeýärler, öwe gelip bilmeýärler, öz haklaryny alyp bilmeýärler. Eee, amma eee men fikir edýän ki, eee eee nätan ha şu şereýte işdemaýi we hamçinin eee dini, diniň nämi dady heleýleri yza saklaýar. Bi bir wagýeti, amma eee

Şo zamandan ýuwaş-ýuwaş ol nakşe jaňjygy ýo bilmiýarim barobar dami öwi gitmeden çykdylar zat etdiler we bi bir bogan bir tafakkur bir fikre şaýat on on iki müň ýyllyk bir tafakkur ki indi bi jami moderne ýüz ýyl bäri iki ýüz ýyl bäri hop häzir zamane

enesiniň gujagynda dünýe bilen aşna bolýar we enesinden terbiýet we elham alýar we fark etmeýär, erkek bolsun, gyz bolsun, o çaga iki bir bir bir gawy, mustagil, düşünjesi ýokary we tasmim tutup bilýän bir enesi bolsa, şo ene çagalaryny gawy, mustagil we

Eger faaliýet we syýasy eşdemaiýmiz we barha roşengier edýäs, gürrüň berýäs, ulakan, ýagny ulakan adamlara. Pikir edýän ki, biz öýde kişip olanlarymyzdan başlamaly. Ýagny şolara, şolara-da hemişe bir jüri raftar etmeli ki, gyz oglan bilen fark bolmasyn. Meselem, erkek oglanlara meselem bilýän oglanlara. Erkek oglan aglamaly ki, diýip meselem aglaýandadyr ýöne şony ujra terbiýet edilýär oňa gyzlara da ujra terbiýet edilýär kellesine goýulýar a sen ulalarsyň gelin bolarsyň oglan dogurarsyň öý saklarsyň ýagny bir bir şijre bir bir tapakkur bilen ulaldygyňda farkly ulaldygyňda şonda Hyzmat etmeýän ýany öz oglanlaryňa. Belki meň nazarymda ikisini de bir göz bilen gözlemeli. Meselem, zat bar bir bir filsuf fransawy heleý bar Simen Simon de Buar. Hat men adyny eşidendirsiňiz. Oň bir däne aýtýany bar. Diýýär ki, ensanlar doganla erkek ýa heleý bolup dogmaýarlar. Raftar bilen dogmaýarlar. Belki Tartule perwerişleri ulaldygyça

Sag bol, Jemile hanym, teşekkür etýän. Gowy noktalara degindiňiz. Köp ýagşy. Biz rugsat berseňiz, Kerim aýdyňdan haýyş edeli. Bir goşgy okap berse,

Pursatdan peýdalanyp, Halkara aýallar güni bilen hemme dünýä bütin ýüzünde dünýä ýüzünde aýallarymyzy Bizim ýurdumyzda Owganystanda ahli hukuksyz, haksyz ýaşap duran aýallara we hususan hem Jemile hanym biziň şu konferansda huzur tapan Jemile hanyma tüýs ýürekden gutly bolsun aýdýan. we hemmeleriňize jan saglyk we agzybirlik, bagtyýarlyk arzuw edýän. Şonuň bilen bir bir iki san goşgym bar, şony okap berjek. Birini täze döretdim. Bir kelçejik, keltejik goşgular. Elbetde diňlärsiňiz, baha berersiňiz.

Diňle zenan waspyny, Diňle zenanlar waspyn, Beşeriýet ýary zenan. Sorasaň nesep aslyn, Behişdiň hüýri aýa zenan. Ol durmuşyň ol oldur seniň hemdemiň, Rahatlandyrar demiň, Ýanyňda-ka ýok gamyň, Gözleriň nury aýal. Ol gyzyňdyr, uýaňdyr, ýa eneňdir, ýa eneň sermaýaňdyr, ar-namysyň, haýaňdyr, adamlaň zory aýal. Aýratyn beýik bende, talim berer perzende, onsuz karar ýok tende, dertlere däri zenan. erkekleriň baş täji, Her kim onuň matajy, Kemçilikleň alajy, Haýat derkary aýal, Haýat derkary zenan. Perzentlerine penadyr, Laýyky ez-u jadyr, Kemsitmeklik günadyr, Gerekli biri zenan. medeniýet sallançagy, Mähir-wepa gujagy, Nurdan doldur ojagy, Göňlüň medary zenan. Jemgyýetiň gylla ýary, Lur-lütfü merhemet käri, Deň abatlar diýary, Şaýyr dildary aýal. Ýa şaýyr dildary zenan. Gowy maslahat. Buýruňyz, başlaberiň. Onda gysgaça menem Ýusuf aga, e, siz indi mudir gerdanynda e, durmuşda rugsat berýäris, onda men bir iki dakyk onda. E, ben e, haýyş etdim, başlaberiň, buýruň. Söz sizden. Onda ilki bilen e, Hanym Jemile Nizi we gyzymyz Feride Eminini we şu bernama ýolundan ähli türkmen we umuman dünýä hatynlar indi ýaňy Diýejisaýewiň diýişine görä gelin hatynlar, aýallar, zenanlar hemme hemmeleriň indi şol dünýä boýunça garşy alynýon sekizinji març Gününi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Galyberse-de, Ýusup aga mana bir ýagşy barnama alyp bardyňyz. Teşekkürler, sag boluň. We söz çykyş edijilerem hem hem Jemile hanym we Feride emini we goşgy okap berenler hemme bu gün ugurda ýagşy-ýagşy mowzulary öňe sürdüler. Biz begendik. Habarym eşitdim. Türkmenler aýallary urdy eger gürrüň gitjek bolsa bul bir bir aýratyn bir mowzu bir mesele. Muň üçin bir ýene bir wagty bilen şu aýallar mynasybatyny we aýallaryň durmuşyny şun hak hukuk barada geplenjek bolsa Owganystanda hop bizleň düşünjämiz erkeklerinde bir görnüp duran hak ýok. Onuň aýallary barada söz ýöretmek bir gaty kyn. Emma muny ýatdan çykarmalyň, öz serhengimize, öz bar däp-dessurymyza garanda, biziň aýallarymyz juda gaýratly, güýçli, edermen, bilermen aýallar ekeni.